Croeso bo'r wythnos, croeso bo'r wythnos, Gareth Williams! Gareth, oedd y ti ym Mharc y Scarlets ddoe yn gwylio ffeinal Cwpan Cymru? Ie. Sut ath hi? Cyffroes? Yym, oedd hi'n gêm wych. Yn amlwg o'n i'n yn cefnogi Bangor, efo yw 400 arall eith i lawr yna. Bangor gol yn y munud ola'r gêm, ydyn sy'n golygu bod Bangor a Port Talbot yn mynd drwodd i Ewrop tymor nesa. Y ddau glwb yn elwa yw gan mil y bunna yr un, felly fydde ddau dîm yn eitha hapus dwi'n meddwl. Ie, bydden. Trydydd tro i i Fangor ennill y cwpan yn olynol. Trydydd tro yn olynol, Neville Powell, un o chydig reolwyr sydd wedi gwneud hynna, felly mae'n yn sicr yn blu arnyn ni het o, ond gawn ni weld ond pwy gawn ni yn Ewrop ynde. Ok, da iawn Bangor. Uh, right, uh, son am gystadleuaeth Ewrop, uh, sy ti wedi meddwl mai Fulham fysa'r unig dîm ar ôl o Bryden? Na, dim o, dim o gwbl. Uh, meddwl... Allan o bawb? Na, dim o gwbl. Uh, chwarae teg i Roy Hodgson, mae'n gwneud swydd wych yn Fulham. Um, Do'n di gwario lot o bres yn Fulham, dim wedi pres, dim wedi bod yna. Yym ond fel w'ch chi ma' 'di ma' 'di creu tîm bach ei hun yym ma' ma' signings ma' 'di neud o o glybia yn Sgandinafia wedi bod yn wych ma' hynna wedi bod yn sicr yn elfen bwysig o'u llwyddiant n'w ond Zoltan Gera mae o 'di bod yn yy chwaraewr gwych i Fulham hyd yn hyn a ma' curo ma' ma' curo t- rei o'r tima ma' n'w wedi neud ar y ffor i'r i'r ffeinal yn sicir yn wych ag yy oddwn i 'im me'wl swn nw'n cyrra mor bell â hyn yn sicir. Pawb yn lico Hodgson 'fyd o ran y reolwyr 'fyd. Yndi, s- sa chi'n neud, sa chi'n mynd fewn lot o gefnogi'r pêl-droed, so lot o'n nhw'n deud bod Fulham yn ail dîm iddyn nhw tymor yma achos maen nhw'n chwarae pêl-droed da mm. a mae Roy Hodgson yn mae'n mae'n mae'n gymeriad eitha hoffus hefyd. Felly mae'r ddau beth yna yn sicrhau bod Hodgson efo um, Mae mae o wedi gwneud llwyddiant mawr i fo'i hun, chwarae teg. Llwyth o brofiad fyd achos oedd e'n Inter Milan yn dod. Wel, D- ma' lot yn Lloeger yn gofio fo am ei gyfnod yn Blackburn Ie. o'dd ddim yn llwyddiant o gwbwl. Hmm. Ond mae o yn sic- mae 'di rheoli rhei glybiau mwya'ch byd ma' 'di rheoli Inter Milan mae o 'di Hmm. rheoli mae 'di rheoli yn Sgandinavia am flynyddoedd. Hmm. Ma' 'di bod yn yr Eidal ma' 'di bod lot o glybiau mawr ond ma'r holl brofiad e ŵan yn ma'n ma'n ma'n dangos i Fulham a chwara teg na- nathon nhw roid y job iddo fo a mae o 'di t- talu yn ei ganfed. Ti'n disgwl bydd Roy Hodgson yn symud mlan i bethe mwy falle? Ma' 'na sôn taw fe fydd yn cymryd lle Capello sydd yn Ie dy- dy- sydd yn od. Dy Capello 'im 'di dim byd o'i le Na. erbyn hyn i go- i golli 'i swydd. Na, dwi 'm yn meddwl. O bosib na fydd Hodgson yn mynd ymlaen i reoli tîm cenedlaethol yn y dyfodol, achos ei oed o, ella fydd rheoli o ddydd i ddydd ddim yn bosib. Ond alla i ddim gweld Hodgson yn mynd i glwb arall ar ôl Fulham, mae ganddo fo swydd am byth ar ôl be mae wedi wneud 'na hyd yn hyn. A dwi'n meddwl 'sa'n 'sa'n swl- 'sa'n foolproof iddo fo symud ymlaen gan bod o wedi creu tîm bach i fo'i hun, niche bach i fo'i hun yn Ie. Fulham. A i gych- i gychwyn ar dechre eto mewn clwb arall, dwi'm yn meddwl 'sa fo'n gam da iawn. Alex Ferguson 'di gweud yy dyle fe gael yy rheolwr y flwyddyn. Cytuno? O- o- s- cytuno yn sicir 'sach chi'n gweld faint ma' Fulham 'di wario i gym- gymharu efo tîm Hmm. eryll a faint o lwyddiant ma' n'w 'di ga'l wel do's 'na'm ots nag oni bai am y peth. Yy rheolwr newydd i Lerpwl falle? Roy Hodgson? Wel fe- fel ni'n Ar ôl deud heddi? d- d- dw- sa Lerpwl yn gneud lot gwaeth na Hodgson ond dwi ddim yn meddwl sa'n syniad da i Hodgson fynd i Lerpwl gan bo' 'na ddiff- 'sa ddim sicrwydd efo dyfodol Lerpwl ar hyn o bryd felly yn wahanol i Fulham ma' Fulham yn dîm eitha sefydlog felly dwi'm yn me'wl sa fo'n gam da iawn i Hodgson. Lot o ffans Man U yn cefnogi Lerpwl heddi. Oes, a lot o ffans Lerpwl yn cefnogi Chelsea yn ol yn ol be' dwi'n ddarllen. Ie, felly Ie. gêm diddorol heddi. Gêm diddorol iawn. Yym fy- ma' ma' ma' Lerpwl dal isio ennill achos ma' 'na tra ma' 'na siawns mathemategol iddyn nhw orffen yn y pedwar ucha Ie. ma' raid iddyn nhw fynd amdani. Felly, fel oedd Pepe Reina yn deud ganol wythnos, mae'n pwysicach Lerpwl guro na di Man United guro, ac enghraifft. Un newid i'r tîm, Maxi Rodriguez yn dechrau. Maxi Rodriguez, chwaraewr da iawn Maxi Rodriguez. Dwi yn gweld Lerpwl yn ei gêm dda arni heddiw. Swn i'm yn synnu os fysa Lerpwl yn cael o leia pwynt allan ohoni, ond mae Chelsea yn dîm cryf. Ydyn, felly ydy Everton yn gallu gorffen yn uwch na Lerpwl? Yn fathemategol, dwi'n meddwl bod yna dal bosibilrwydd iddyn nhw orffen uwchben Lerpwl, er dwi'm yn gweld o'n digwydd chwaith. Dy dîm di'n edrych yn neis iawn fan'na yn rif pedwar. Dwi'n ofnadwy o nerfus ar gyfer gêm erbyn Man City ganol wythnos. Yym, Sa'r pwynt, sa'r pwynt, sa'r pwynt i Spurs yn ddigon, a so nhw'n curo bin Burnley, maen nhw yn y pedwar ucha, a maen nhw'n nghymryd pencampwyr am tro cynta erioed. Ie. Sy'n beth mawr. Mae yna gêm arall heddi 'fyd, sori, yym, Sunderland yn erbyn Man U. Sunderland Man U, ie. Yym, dwi'm yn gweld dim byd ond Man United yn ennill, ond ma' rai' fi ddeud, ma' rai' fi ddeud. Felly, ma' hwnna wedyn yn rhoi pwysau ar Chelsea, yndi? Felly, dyw e ddim drosodd, mae'n mynd i... Na, o bosib, ella ddylse mynd i'r... i benwythnos ola'r gynghrair sydd wastad yn beth da. Mae'n grêt i bawb, yn dydi? Fatha, 'dan ni'm isio gweld... dan ni'n gwybod yn barod pwy sy'n mynd lawr. Felly, o leia, ma' 'na dal ras am pwy sy'n gorffen yn gynta' a pwy sy'n gorffen yn y pedwar ucha'. Sy wastad yn beth braf i gefnogwyr gweld. Ocê, fel cefnogwr Spurs, ti'n meddwl mai Luka Modric fydd y dyn i fynd â United Ymlaen tymor nesa ma' 'na sôn falle eitha yna. Naci siwr. Naci siwr. Na yym dw- dwi'm yn synnu bo Man U yn reol on' ma'n chwaraewr ffantastic ond yy os ma' gin Spurs unryw fath o uchelgais so n'w 'dyn nw'm isio werthu fo achos yym b- os ti'n gwerthu dy chwaraewr gorau i glybu eryll lle t- lle t- dw- dwt ti'm yn mynd yn y flaen nagwyt? Oce scores yn gloi yym Lerpwl Chelsea? Lerpwl Chelsea un gôl yr un.